Iżda kemm huwa minnu li l-Franċiż influwenza l-Malti? It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Mario Cassar sabiex jiċċara xi aspetti marbuta mal-istorja ta' lsienna.
Fis-sekli sbatax u tmintax niltaqgħu ma' ħafna kitbiet ta' barranin li kienu jiġu jżuru Malta li kienu josservaw li fl-ibliet Il-Maltin kienu jitkellmu Malti mimli Taljaniżmi u Franċiżiżmi, jiġifieri kliem li ġej mit-Taljan jew mill-Franċiż. Issa, fuq din nixtieq ngħaddi kumment. Taljaniżmi, kliem li ġej mit-Taljan, għandna gzuz, eluf ta' kliem li għandna. Franċiżiżmi, jiġifieri meta ngħidu Franċiżiżmi, jiġifieri kelmiet li daħal fil-Malti mill-Franċiż. Ftit li xejn għandna, kif ngħidu bil-Malti, tgħoddhom fuq ponot subgħajk. Issa, meta nitkellmu fuq il-Franċiżiżmi, jiġifieri dawn il-kelmiet Franċiżi li daħlu fil-Malti, jien jidhirli li għandna naqsmuhom fi tliet kategoriji. L-ewwel kategorija huma dawk il-Franċiżiżmi li daħlu fil-Malti medjati mill-Isqalli. X'jiġifieri? Jiġifieri li ġew fil-Malti mhux direttament mill-Franċiż, Mill-Franċiż għaddew għall-Isqalli u aħna ħadniehom mill-Isqalli mbagħad. Jiġifieri ma ġewx direttament minn Franza. Per eżempju l-kelma missier, li ħafna jaħsbuha kelma Għarbija fil-fatt mhijiex, hija kelma li ġejja mill-Isqalli, misseri, li eventwalment ħaduha mingħand il-Franċiżi monsieur. Jew inkella l-kelma Maltija dublett, fi Sqallija ssibha, dublectu. imma ġiet mill-Franċiż doublé, jew inkella l-kelma Maltija tużżana, aħna ħadniha mill-Isqalli dużana li ġiet mill-Franċiż douzaine, u nista' nkompli sejjer. Mela għandna xi ftit Franċiżiżmi fil-Malti. li daħlu li sabu ruħhom fil-lingwa tagħna milli sqalli, mhux direttament minn Franza, mela medjati milli sqalli. Fit-tieni kategorija mbagħad għandna kliem li hu aktar riċenti, kliem ta' nisel Franċiż imma din id-darba medjat mill-Ingliż. X'jiġifieri? Jiġifieri, ma ġiex direttament mill-Franċiż, imma sab ruħu fil-Malti bis-saħħa tal-Ingliż. Aħna ħadnih mill-Ingliż u l-Ingliżi jkunu ħaduh m'għand il-Franċiżi. Sewwa, hawnhekk għandna ħafna kliem, ħafna minnu huwa kliem kontemporanju li as such naħseb daħal fil-Malti iktar mill-qari u mill-istudju aktar milli għax kienu jużawh l-Ingliżi stess Hawn Malta, pereżempju, għandna kliem bħal attaché u buffet u bidet u béret li kollu daħal fil-Malti imma ma ġiex direttament mill-Franċiż, sab ruħu fil-Malti bis-saħħa tal-Ingliż. Issa, li jinteressani jiena huwa t-tielet kategorija, hawnhekk qed nirreferi għal dawk il-Franċiżiżmi, għal dawk il-kelmiet Franċiżi li possibilment jew probabbilment daħlu mill-Franċiż direttament, mhux medjati minn xi lingwa oħra. Hawnhekk ħa nagħti xi ftit eżempji li jien naħseb li huma Franċiżiżmi ġenwini, jiġifieri ġew mill-Franċiż direttament. Pereżempju, bonġu minn bonjour u bonswa minn bonsoir, u portmoney minn porte monnaie u siette li tfisser platt li ġiet mill-Franċiż assiette, m'hemmx ħafna minnhom nerġa' ngħid, għalkemm hawnhekk naħseb ikolli ngħaddi rimarka il-mibki Joseph Muscat li kien wieħed mill-ikbar awtoritajiet tal-istorja marittima f'Malta kien ġabar numru ta' termini nawtiċi li għandhom x'jaqsmu mal-baħar, sewwa huma tbaħħir, li jaħseb li ġejjin mill-Franċiż ukoll. U din mhix sorpriża, mhix sorpriża, għax Malta kellha konnessjonijiet kbar ma' Toulon u ma' Nizza u ma' Marsilja fi żmien l-Ordni. Imma dak ovvjament huwa konċentra, nerġa' ngħid, huma Franċiżiżmi li huma kkonċentrati fuq l-aspett marittimu biss. Issa, il-ftit Franċiżiżmi ġenwini li għandna fil-Malti, minn fejn ġew? Ma ġewx fi żmien il-Franċiżi stess, għax kif tafu l-Franċiżi kull ma damu hawn sentejn u parti kbira minn dawn is-sentejn qattgħuhom maqfulin assedjati fil-belt. Ġifieri, ma daħalx kliem Franċiż f'dawk is-sentejn. Il-Franċiżiżmi fil-Malti setgħu ġew minn żewġ sorsi, jew mill-perjodu tal-Ordni, minħabba li kien hawn preżenza kbira ta' negozjanti, baħħara u nies tas-sengħa Franċiżi jgħixu f'Malta, jew setgħu wkoll daħlu fil-Malti mill-emigranti Maltin li kienu għal xi żmien qattgħu snin fl-Afrika ta' Fuq, fil-kolonji Franċiżi, bħall-Alġerija u t-Tuneżija. Sfortunatament fil-Malti ma għandniex dizzjunarju storiku li jgħidilna l-kliem biex jurina l-kliem meta kien intuża l-ewwel darba jew meta bejn wieħed u ieħor daħal fil-lingwa, allura jkun diffiċli ħafna tgħid dal-kliem mill-Franċiż meta seta' daħal u minn fejn seta' daħal.